اسلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت صحت ٹھیک ہے امید کرے تو تساں سب ٹھیک ٹھاک ہوسو خیر خریت نال ہوسو اج دا ماشاءاللہ پیارا ولاگ کرینے شروع بیو سنو ویور سب ٹھیک ٹھاک ہی وینا خیر خریت ہے دیس پردیس سب کچھ سلام تھی گیا سارا پیار بھرا مفتاں بھرا تے اج دا ماشاءاللہ پیارا ولاگ کرینے شروع اساں ماشاءاللہ اج وی آئی پی پیارا ولاگ دا ہیسوں تے اساں ماشاء اللہ صبح صبح دا یعنی کہ صبح دا ٹائم تاں نہیں لیکن ٹائم تھیندا پیا کوئی جیڑا بھی ہے چلو ٹھیک ہے تے باقی سناؤ صاحب خیر میں آ رہے اساں تیاری شیاری کر کے ناشتہ کر کے اساں ویندے پہ اپنے کھوکھے دے اساں کہ اساں اپنے ویوراں کو بھی نال نال گھن کے چلو دکھاؤ ماحول کیسا ہے ماحول آج دا ساڑے علاقے دے وچ کیا خوبصورتی ہے کیا ماحول ہے کیا سچویشن ہے تے ماشاءاللہ چھوٹے بھائی کو اج چھٹی ہئی اج سنڈے ہے چھوٹا بھائی کیبن کول ہی بیٹھے تے اساں ناشتہ کر کے فریش تھی کے ویندے پے اپنے کھوکھے دے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا ویور لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑا کرو تساں پہلے بھی محبتاں ڈیندے پے وے ہن بھی تساں محبتاں ڈیو ساکو ساڈے چینل تے جڑے بھی ماشاءاللہ نویں ہیں

ساڈا ماشاءاللہ آج دا پیارا ویلاگ کرینے شروع چلو تک دکھینے ماحول باہر دا کیا ہے۔ لو ویور ماشاءاللہ ماحول باہر دا کچھ اس طرح دا ہے اساں آ گئے باہر اپنے کیبن تے شہزاد بھائی کول کھوکے تے۔ تے اج ساڈا پچھوں سلون آلا بھائی آیا کیا نی اساں آپ کلے ہی آئے ہوئے ہیں۔ ماحول کچھ باہر دا نہ ایں طریقے دا ڈیدے پئے وینا۔ سبزہ سامنے ساڈے۔ بیل گاڑی وی ساڈے سامنے ماشاءاللہ۔ تے ماحول بہوں زیادہ ٹھڈا ہے۔ ہک مہنگائی دی وجہ توں کر کے نا آمد و رفت بہوں گھٹ ہے۔ مہنگائی دی وجہ توں نہ آمد و رفت بہوں گھٹ ہے ویور کوں سمجھ نہ آندی پئی کیا بنسی اے اپنا ہک سلیم کھوکھے آلا ویور تے ماشاءاللہ پیار محبتاں ڈیندے پئے وے لگے رہو جڑے رہو پیار محبتاں ڈتی رکھو اور ایویں تک اساں پیارا پیارا ماشاءاللہ ولاگ ڈیندے رہسوں تے باقی سب خیریت ہے امن سکون ہے۔

لو ویور ماشاء اللہ اساں آ گیا سے باہر اپنے کیبن تے تے امید کرے سے تو ساڈا ولاگ پہلے نال زیادہ پسند آندا پیا جی جڑے رہو ساڈے چینل نال سپورٹ کیتی رکھو تے ماشاء اللہ نا اتھاں ساڈے نال دوست تے ہن اباب بھی ہن تو میں اگے بھی انہاں دے بارے دسا فیس بک پیج دے بارے تے اون تو بعد اے ویور سارا ماشاء اللہ کسٹمر آ گیا سا کو ٹور لو بل تو گگن ڈیکھے تے ماشاءاللہ ویور سارے او بال چھوٹے چھوٹے کسٹمر گین چلے تے اچھا تو میں جڑی گال کرندا پیا میں مزیدار اے اج تک نواں پیارا ماحول دکھاواں سارے سارے دوست ہیں نا نال فیس بک پیج والے تے سارے کیا بندے ماشاءاللہ شوٹنگ کرن آئے کھن تک دکھے نے شوٹ کیسا پیارا تھیندا پیا اے دیکھو ماشاءاللہ اے کیسر بھائی ہیں نال اے یعنی کہ انہاں دے ٹیم دا حصہ ہے نا اے شوٹنگ کریندے پن ویلاگ دی ویور اج اے وی تہاکوں ماشاء اللہ پیارا جا سین تہاکوں ڈکھا ڈو کیسا سین ہے چیک کرو بھی ورن اے شوٹنگ تھیندی پی پرلی سائیڈ تے انہاں دا کیمرہ لگا ہوا ہے تے میں آنا ویور ماشاءاللہ شوٹنگ تساں ڈیٹھی ہے نا اکثر جو بھی ولاگ ہوندے جو بھی ہوندے فیس بک پیج دا شوٹنگ ایویں کیتی ویندی ہے تاکو امید ہے کہ انہاں دا پیج اساں تاکو ڈکھے سو کر کے تے تاکو پسند آ سارا ولاگ سانو جڑے رہو اے ماشاءاللہ شوٹنگ تھیندی پی باہر دا کچھ اس طرح دا ماحول ہے

تے تساں کمنٹ کر کے ڈسیا کیندے کیندے ایریے اچ موسم پیارا بن چکے بدل آ چکین کیندے کیندے ایریے اچ خوبصورت پیارا جیہا موسم بن چکے لوگ اپنی فصلاں اچ فصل کریندے ودن گھمدے پھردے ودن گھا پٹھا کریندے ودن اپنا اتھاں بھرا اوری ٹرالی گھدی وینن بھری وینن منڈی وینن ساڑا جال دا درخت ہی ہلائی وینن نال ہی۔ لوگو ویور ماشاء اللہ ولاگ ساڑا آج دا پسند آسی ساڑی ویڈیو واچ کرے بہت مہربانی سکرائب کر چھوڑن فالو کر چھوڑے سن تے باقی امید کرے سن سب ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر خیریت نال ہو سو تک آج دا ولاگ ساڑا پسند آسی یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا ویور لائک سبسکرائب کر چھوڑو آج دے ولاگ نال ڈیو سا کوئی اجازت اللہ حافظ